Hello nuju semua subscriber youtube channel Panggau Ribau Betemu baru kita enggau anime sikat kita tu Inya Bujang Pagari Anak Ningat Sikat Smart Selalu Okey jadi ke sekali tu kita bertemu buat video Q&A kita Lama mai kita dah nak agak video tu nah Lama mai kita dah nak bertemu buat video live agak tu Jadi Mih kaku suba setiap kali channel Panggau Libau udah manggai sepuluh ribu subscriber nangira nya sepuluh ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu, empat puluh ribu, lima puluh ribu subscriber uh, aku deka muka siti uh, kuanter siti endo kita betanya nanya nama nama aja soalan deka tanya tanya ngagai aku aku deka nyaunt ba video baka tu okay. So diatu aku nya udah meri masa untuk kita nanya soalan ngagai aku so soalan nya cukup mayuh udah minta ampun ti nyema bisi soalan nya di bacha aku lagi au laban terlalu mayuh jadi diatu aku belebah bacha kitai ok so soalan pertama ari mac raymond mac raymond thank you baka nanya soalan nang tu nemu pengawa mayar perintah baka urang tu madik ok pengawa aku mayar perintah baka urang tu iya nya aku Begunakan masa tu untuk aku fokus amai-amai ngaga video. Okay. Cuma dia tu, aku um, just moin tension, release tension lu kena belagu dulu. Nyam kita menda aku selalu ngepost video dia belagu. Okay. Thank you Mabinuan. Uh, ah, soalan kedua.

Soalan. Next soalan ari Carl Isenhor. Ok, nama nama main maya PKP tu? Admin ko iya. Ok. Maya maya tu maya pukul tadi nya aku fokus enggau video dan nya aku bisi ngaga siti group. Group tu nya kelas ngaga seperti kelas inya aku ngumpul student-student sapa iya mega belajar puchau so puchau tu puchau lah puchau kenang idup kediri so aku mai dalam group then aku akan ngajar dalam nya okay so enti kita kajun pun ulih madah ka aku and not semua orang ulih okay yang terpilih ja and aku akan meda gaya orang nya. Ke laban mega ke sida lagi padah ke ajar ku ngin sida salah guna. Okey nya. Okey the next eh, thank you all kena soalan tadi. Next ah. Uh, Okey. Mr Moon Gaming, okay, Mr Moon Gaming, thank you udah nanya soalan ngagi aku nya soalan nemu nyitu. Nama pengawa admin sepeda maga video? Okey, bisi duit duit ti tu au. Ah, kena kena tu. Shooting baka tu ka ataupun ngaga video ke ngaga video ke ka di post ke youtube ha video ti ni baka nya shooting ataupun ngaga video ke cerita cerita baka nya so aku nyauan siti jauh kalau enti baka sebedau shooting baka tu aku akan prepare lighting aku enda ulih shooting apabila nadai lighting okay aku mesti ka bisi lighting baru aku ulih shooting dah nya ha ngadu ke tempat tempat nanya nanya kaban nanya kaban semua kumpul kumpul ari tu aku ni ke tempat tu aku akan enda

Okay, mayuh gari nya, lebih gari nya. Terus eh berat gari nya. Okay, thank you Mr. Moon Gaming. Uh, the next Anisa Claudia Sandai. Wow, nama iban Sandai. Aku suka nama iban dia. Hai Anisa Claudia Sandai, terima kasih yang lagi nonton nanya ke soalan tu. Oh my god. Oh my god, soalan paling kau ngai sahut. Berapa?

Mares. Ok terima kasih enggai nuan Daniel mares sudah nanya soalan tu. Soalan nuan munyi bakatu. Soalan nuan. Nama utai deka diadu ke min 10 taun ke deka datai tu ila siti ja businessman. Ok. I'm a businessman. Ok. Oke, denya kita ngalih ngagi eh, soalan seterusnya. Soalan kita udah tu inya datai ari siku inu dara kita ke bernama Nurul Chong. Siku Nurul Chong tu nanti kita ninga nama nya uh, Melayu, eh, nama bakal dengan Cina iaitu uh, Iban ataupun Melayu mega.

And then nan bini. Pangan nadai baka nikah ba bini. Aku rasa aduh sadis. Uh, nunggu nunggu aku nadai aku nadai fikir ka bini aku fikir ka YouTube ya okey. Aku fikir masa depan ya. Oh enti nuan bisi kaban ke indu ke jumlo-jumlo tau asuh. Cuba promote agi admin. uh, cuba ngenyul resume agi admin ni dua yang terpilih kini. Tapi pastikan yang bagi au. Pasti pak mau admin. Admin kan siga. Itu dia. Okey. Uh, Ardilion Wiwi. Nama pengawa non sukuman PPK tu? Uh, shoot, uh, masuk pengawa pos sukuman PPK tu. Makai tilu, makai tilu, sesayus.

Yang lama aku ini ya udah kalah meda aku okey. Ni untung kena meda aku lah pula. Kita kalau meda aku lah pula. Nak kalah. Okey, ni kumai kita orang sikat sikit pedih ke pula kita. Ah. berapa umur ah berapa umur lagi? Oh my god, berapa umur? Nama di orang bini di Instagram kena dai. Aku enggau madah ke umur aku ke chukup ke madah ke ti deka ngiga umur aku ngiga di taun manuk ko nya ku anda ke ku nya um nama di mesti la udah pegah hari siga semak selalu ke ari pun ngeraja ake orang dini um ku dah lama ba miri gawa ba miri suba and then diatu dia ba miri um tapi asal ku ke ari miri asal ku ari Ulu Tinjau. Ti kita nemu lapo, kita nemu lo lameh, kita nemu uh, merudi aro nya ko, tapi ko kai merudi. Aku lapo lo lameh ko tengah-tengah, okey. Bisi Instagram, oh mesti lah bisi sulu aku ba, ba Instagram ko nya nama Instagram ko nya. Jang, Pekari nuan mesti follow aku au. Lempang leban aku aktif ba Instagram. Tang aku enda aktif ba Facebook. Ok nya lah kebuah aku selalu engkah uh, link Instagram ku ba description. Ok. Ok. Mr Moon Gaming. Okay, Mr Moon Gaming thank you udah nanya soalan ngagai aku nya soalan munyi tu. Nama pengawa admin sepeda maga video? Ok bisi duit ti reti tu au baka ni ke nuan tu shooting beketu ka atau pun ngaga video ke ngaga video ke ka di post ba youtube duit ti ni ke nya shooting atau pun ngaga video ke cherita cherita baka nya tau aku nyuan siti jau tau enti baka sebedau shooting beketu aku akan prepare lighting aku enda ulih shooting apabila enda ada lighting ok. Aku mesti ka bisi lighting baru aku ulih shooting dah nya aaa ngadu ke tempat tempat nanya nanya kaban nanya kaban ke semua ke buah laie tu apai ke tempat tu okay ke enda ka nya okay so pasti kan semua yang okay magang magang kipas tutup aircon on lalu aircon aircon ulih aircon on kipas pabila iya on iya akan di dinga aaa dah nya aaa aaa pastikan telefon semua telefon mesti ka aaa silent Okay, nak tahu bunyi tutup magang pintu jendela tutup magang magang baru start shooting makanya okay so nya lah secara prosedur salah siti cara kami shooting okay mayuh garinya lebih garinya terus eh berat garinya okay thank you Mr. Moon Gaming uh, the next Anissa Claudia Sandai wow nama Iban Sandai aku suka nama Iban Hai Risa keluarga sana terima kasih ngagi nona nanya ke soalan tu oh my god oh my god soalan paling ku mai saut berapa berapa umur admin aku ngai nyawa soalan tu te bukan leh tanya baku au Kubur jak kita nang nanya baku. Okey. Ah, demi subscriber bukan nyawa. Giga nuan tahun mano? Nyama tahun kuada, okey. Okey, aku dah beri clue ah. Nya tahun kuada. Ah, next soalan Daniel Mares. Okey, terima kasih enggak nuan Daniel Mares sudah nanya soalan tu. Soalan nuan munyi bakatu. Soalan nuan. Nama teh deka diadu ke Min sepuluh taun ti deka datai tu ila siti ja businessman. Okay. I'm a businessman. Okay. Okay. Denya kita ngalih lagi eh, soalan seterusnya. Soalan kita ada tu inya datai ari siku inu dara kita ke bernama Nurul Chong. Siku Nurul Chong tu nanti kita ninga namanya uh, Melayu Enda mambaka enggau Cina iaitu semua um, Iban ataupun Melayu mega uh, orang Raja Ulau tu. Subscriber ke tu, subscriber tetap. Thank you orang Roncong dah nanya ke soalan nun. Setiap kali Q&A eh, ya mesti bisi nanya soalan. Okay. And then setiap kali almost semua video aku ya bisi komen. Okay, thank you. Uh, tu pun subscriber aku mega eh, selalu komen ke ba Video aku. PHLXOMR Okay Admin kati ka ngasuh view enggau subscriber mayuh tauka niki uji admin musti ka kami kati enda minta bisi subscriber mayuh maya mula admin ngaga channel YouTube laban kami pen bisi mega channel YouTube kediri dan viewer jarang sampai 1K. Chara iya Anang lembau anang putus asa anang bantu promote ok umm share link nuan link youtube nuan tu link setiap kali ti nuan dah anggap video share link video nuan nya dalam whatsapp group dalam facebook facebook uh, macam-macam lah gaga uh, kiti nama nya Share nuan, awakka semua orang nemu, share ngagai kaban nuan, group family nuan, group school nuan, group kerja nuan pina. Okay. So nyalah cara satu ya. So uh, siko dah share orang ke meda. Oh mana video tu? Share baru, share share share, share sampai nuan boleh mayu uh, viewer. Okay. Naik soalan Gulit Freda. Okay, Gulit Freda. Admin baka ni kita kan nyadi baka min ngaga video hari YouTube. Okay, baka ni baka ngaga hari YouTube. Okay, gaga orang uh, gaga video yang non suka post ba YouTube and then non gaga channel YouTube. Okay, denya pada aku aku akan subscribe channel. Okay. So terima kasih ngagai semua subscriber aku udah ngenatai ke soalan kita ngagai aku. Aku pun udah nyaut so minta ampun nanti nyemua soalan kita lagi uh, ketinggal ke misi nak ambil baca aku. Um, bersampai ke channel tu tahun tu oleh menggai 50 ribu subscriber. Okay, apa yang megak sampai ke aku, awak aku ulih stay, awak aku ulih fokus nanti lagi ngangkat ke adat kita Iban. Ngerembaika channel tu ngawakka lebih manah agi enti kita bisi idea bekereika nama content ke gaga aku kita pendah ngakung aku ngaga ya. Kalau aku naik rumah kalau aku diau di rumah aku leh ngaga ya. Okay. So terima kasih ke support kita hari baru sampai di atu hari ku zero subscriber sampai di atu ku dah beli 40000 subscriber. Okay. Song makin mayuh subscriber makin ranchin kami ngaga video kena kami youtuber tu ah. So jaga pengerai semua anang ke uh, dia tu orang kena berkurang baru rumah anang nak ingat masuk jari okey jaga pemakai tengok cukup okey nak ajar hari aku nya elemen Cina Panggul Libau yang pujam pegari tak betul raja anang nak ingat sikat